Lief Kameroden a Kameroden, lief Frëndin a Frënn, de Gerry huet et scho gesot, et si genau 20 Joer hier, e bësse méi nach, ech mengen, et kann een nach ee Mount dobäi hänken, well et war den 29. Januar, do hu mir eise Kongress am deemolege Festsall vum Casino Syndical zu Bouneweg ofgehalen. An do waren der scho vill dobäi, déi haut och hei sëtzen, an de Gary huet der jo eng Partie opgezielt. Dat verjéngert eis net onbedéngt all, mee et mierkt ee schonn, datt mer villes hannert eis hunn. An deen Dag do hate mer och villes ze decidéieren, och eendeiteg méi wéi haut. Souguer eisen Numm well eréischt am Verlaf vum Kongress hu mer beschloss eis als déi Lénk ze bezeechnen. Et waren nach aner Proposen do, ech mengen si waren net sou gutt. Dee Moment huet awer och keen Deputéierte geschwat, well dee krute mer eréischt 5 Méint drop. Mee dat wat eis deemools scho wichteg war, war datt och wa mir an d'Chamber erakéimen, wat net esou evident war an net esou selbstverständlech war, dann géife mer eisen Asaz an dëser Institutioun net als e Selbstzweck gesinn, mee als ee vu ville Mëttelen, fir d'Kämpf an der Gesellschaft mat unzedreiwen. Si mer deem héijen Usproch ëmmer gerecht ginn? Heiansdo besser, heiansdo manner, mee mir hunn et ni aus den Ae verluer. Dofir ass et ëmmer e speziellen Exercice fir en Deputéierte vun déi Lénk op ee vun eise Kongresser sech reng ëm d'parlamentaresch Aktivitéite vun der Sensibilitéit ze beschränken, Sensibilité politique, esou gi mer offiziell genannt, vue datt mer keng Fraktioun sinn. Op gutt Lëtzebuergesch misste mer jo als Empfindlechkeet bezeechent ginn. An et ass jo och net esou, wéi wann de Marc oder ech selwer oder och eis Virgänger, de Serge, den Änder, de Justin, och den Aloyse Bisdorff, net empfindlech wieren. Am Charakter schonn, Mee och politesch. Mir gefällt déi Bezeechnung, well jo, iergendwéi stëmmt et, mir sinn ëmpfindlech. Ech ginn zou, datt een och oft eng haart Haut brauch oder gudde Sënn fir absurden Humor, fir sech gewëssen Aussoen unzehéieren, ouni wëlle mat der Fauscht an de Sailen aus falschem Marmor vum Parlament ze schloen. Mä eis Ëmpfindlechkeet dréckt sech an den Themen aus, déi mer uschwätzen. Jo, mir sinn extra empfindlech, wann de Finanzminister erkläert, dem Land géif et gutt goen, well d'Ratingsagenturen eis den Triple A ginn, an trotzdem d'Aarmut zu Lëtzebuerg wiisst. Jo, mir sinn empfindlech, wa Groussgrondbesëtzer dofir suergen, datt d'Logementspräisser no uewen explodéieren, an d'Regierunge kucken no, wéi d'Awunner sech derduerch lues a lues veraarmen. Jo. Mir sinn extra empfindlech, wann d'Regierung esou mécht, wéi wa se ökologesch géif handelen an den Etienne Schneider mat der Jogurtsfabrik Faye oder oder mat Google kënnt déi ganz alleng den Energie a Waasserverbrauch explodéiere loossen. Jo, mir sinn empfindlech, wann eng Regierung sech als feministesch gëtt A weiderhin d'Fraen hei zu Lëtzebuerg manner verdéngen, well se am meeschte vun der Deelzäitaarbecht betraff sinn oder enger schlecht bezuelter Aarbecht nogoe mussen. A jo, mir sinn extra empfindlech, wann dës Regierung vu sech behaapt, si géif an d'Jugend investéieren an een do och mierkt, datt grad déi Jonk sech ëmmer méi mat Kuerzzäitkontrakter oder schlecht organiséiert oder schlecht bezuelten, wann iwwerhaapt bezuelten, Stagen zefridde gi sollen. Mir sinn ëmpfindlech, wa mer gesinn, wéi vill Räichtum hei am Land ass a wéi wéineg déi, déi et erschafft hunn, zréckkréien. Et gëtt ëmverdeelt, awer, awer net esou, wéi mir eis et virstellen. D'Steieren op d'Benefisser vun de Betriber sollen nach erofgoen, vun 18 op 17 Prozent. Den Taux vu 15 Prozent vu Benefisser gëtt elo grousszügeg mat der Géisskan, wéi se ëmmer soen, wann et ëm Sozialhëllefe geet, erweidert. Vu 25.000 op 175.000 Euro. D'Regierung seet, Jo, mee wa mer dat maachen, dann zéie mer weider Betriber erun an da komme méi Recetten eran. De Ronald Reagan huet déi esoteresch Theorie zwar net erfonnt, mee en ass och schonn domadder komm an den achtzeger Joren, huet Trickle-down-Effekt genannt, de Räichtum géif no ënnen Erofdrëpsen ënnen, et ass och interessant ze gesinn, wéi se denken. D'Aarbechter kréien also méi Grimmele vum Kuch, e Kuch, dee si awer selwer gebak hunn. A Wierklechkeet funktionéiert dat jo guer net. Wat geschitt mat de Steiererliichterungen op de Profitter? Ma ganz einfach, amplaz an d'Keess vum Staat ze landen, landen se an der Täsch vum Grousspatronat. An neen, déi ganz grouss Betriber, déi kommen net dowéinst, well Steiere vun 18 op 17 Prozent hei erof zu Lëtzebuerg ginn. Well esou vill Steieren huet e Multi zu Lëtzebuerg nach ni bezuelt. Déi bezuelen elo schonn ee Prozent, 0,5 Prozent. Also de Finanzminister soll eis keng Geschichten erzielen. Wat wäert dann elo geschéien? Wéi Dir wësst, huet d'Regierung elo hire Projet fir de Budget presentéiert. Normalerweis geschitt dat am Dezember, mee elo wéinst de Wale, well se am Oktober waren, geschitt et elo. A si mussen och e pluriannuelle Budget maachen, wou se dann och Projektiounen maache vun de Recetten, déi de Stat an den nächste Jore kréie misst. An do gesäit een, dat ass ëffentlech, datt fir déi nächst Joren d'Recetten plus ou moins d'selwecht bleiwen. Da freet ee sech, Jo mee de Finanzminister huet eis jo grad erkläert, datt duerch Steiererliichterunge méi Steieren erakomme wäerten. Da stelle mer dem Minister d'Fro, wéi dat ka sinn. An hien äntwert, Jo, dat kann een awer net virausgesinn. Fënnef Minutt virdrun huet hien eis de Géigendeel erkläert. Dat si sou Momenter, wou ech virdrun erzielt hunn, wou een entweder gudde Sënn fir absurden Humor muss hunn oder wou een net net nëmme mat der Fauscht, mee vläicht souguer éischter mam Kapp an der Sail aus falschem Marmor renne wëll. Mä et kann ee och doriwwer laachen, wann et net sou seriö wier, well déi Ëmverdeelung vun ënnen no uewen, déi huet e Präis. De Präis, deen heescht, datt mer net méi déi Suen hunn, fir nozekommen an eise Infrastrukturen. Dat heescht, datt mer net nëmmen net méi nokommen, fir den öffentlechen Transport massiv auszubauen, a grad an der grad an datt grad déi, déi musse schaffe goen, moies fréi scho wéi Sardinnen an den Zich eraklamme mussen, nodeems se scho vill ze vill laang drop gewaart hunn. Dat heescht, datt mer manner kënnen investéieren an de Schoulen oder am Gesondheetssystem. Dat heescht och. datt déi Leit, déi fir den öffentlechen Transport schaffen, déi fir d'Schoule schaffen, déi fir de Gesondheets oder soziale Secteur schaffen, net méi esou wäerte bezuelt ginn, wéi se et verdéngen, deemno wéi. An dofir hu sech jo och nach verschidden Tricke afale gelooss, well wann et drëms geet, um Bockel vun de schaffende Leit ze spueren, do ass hirer Fantasie keng Grenze gesat. Huele mer zum Beispill den Tram, dat ass eng gutt Saach. Dat ass mam Zuch a mam Bus en neit Element am ëffentlechen Transport. An et misst jo, genau sou wéi den Zuch an de Bus, en ëffentleche Service sinn. Ma neen, do grënne se eng Société anonyme. Jo, natierlech, Staat a Gemeng hunn zesummen 100 Prozent vun de Parten, mee Fir wéi laang nach? A souwisou, vue datt et keen Etablissement public ass, da ginn d'Leit, déi dofir schaffen, och net wéi an engem Etablissement public behandelt, mee ginn deelweis souguer mam Mindestloun oder bal bezuelt. Dat gëllt fir den Tram, mee dat gëllt och fir d'Post, déi och liberaliséiert gouf a wou Bréifdréier am neie Regime schlecht bezuelt ginn, awer nach méi Tournéeë maache mussen. Dat gëllt och fir d'sozial Déngschter. Firwat mussen déi Leit, déi eng ganz schwéier an eng ganz nëtzlech Aarbecht maachen, dat fir Privatgesellschafte maachen, déi nëmmen op Profit aus sinn an déi se auspressen bis zum Geht nicht mehr. Glécklecherweis hunn déi Leit sech kënne verteidegen, si hu gestreikt a si hu gewonnen, och wann d'Patronat schändlecherweis d'Police geschéckt huet. Grad wou d'lescht Joer den Héichpunkt vun hirer Mobiliséierung war, do konnt ech leider net dobäi sinn, well während deem si virun der Zitha manifestéiert hunn, do louch ech och grad an der Zitha, ech hat e klenge gesondheetleche Souci an ech war net grad an der Verfassung fir op meng zwee Been do mat ze demonstréieren an ech war rosen, ech war rosen, well ech do loung an ech mengen, dat kënnen déi meescht hei am Sall novollzéien, well mir all do duerch waren oder vläit, ech hoffen zwar net, eng Kéier wäerte sinn, mee ech war och rosen. Well ech gesinn hunn, wéi déi Infirmièren an Infirmieren an Aide-soignanten sech ëm mech bekëmmert hunn, well vill méi wéi e Puppelche konnt ech dee Moment net vill maachen. Ech hu gesinn, wéi schwéier an nëtzlech déi Aarbecht ass. An dobäi waren se nach capabel, Witzer ze rappen, esouguer ganz gudder. An do seet ee sech, Wann esou nëtzlech Leit gezwonge ginn, fir ze streiken, fir korrekt behandelt ze ginn, da klappt eis Gesellschaft net. Nëtzlech Aarbecht muss bezuelt ginn, richteg bezuelt ginn an net manner bezuelt ginn. Well mir wësse firwat e Buschauffer oder eng Buschaufferin gutt sinn. Mir wësse firwat e Bréifdréier oder eng Bréifdréierin gutt sinn. Mir wësse firwat all déi Leit, déi all Dag eis Poubellë siche kommen, gutt sinn. Mir wësse firwat d'Botzpersonal gutt sinn. A mir wësse firwat d'Infirmieren a Infirmiere gutt sinn. Well wa se all géifen ophale mat schaffen, da wier d'Gesellschaft ganz schlecht drun. Par contre, ech weess net esou richteg firwat en Trader oder e Spekulant gutt ass. Ech hat souguer den Androck, datt wann déi giffen ophale mat schaffen, da géif et eis een Neitsch besser goen. Kameronen a Kameroden, d'lescht Joer huet de Marc Baum als Deputéierten op eisem Kongress geschwat. Et war nach virun de Wahlen an et war nach eng aner Chamber. Et gouf elo eng nei Chamber gewielt, déi sech dorauser auszeechent, datt nach nëmme 14 Fraen vun am Ganze 60 Deputéierter dra sëtzen. Mir wäerten eisen Deel maachen. Mir wäerten dofir suergen, datt geschwënn och zwou Frae wäerte dra sëtzen, nodeems de Marc an ech rotéiert sinn. D'Nathalie Overweis an d'Myriam Cecchetti wäerten eis ersetzen. Ech mengen, Dir wësst dat schonns. Mee och wann d'Chamber nei besat gouf, hu mer schlussendlech déi selwecht Majoritéit. D'LSAP huet dräi Sëtz verluer, d'DP ee Sëtz verluer an déi Gréng hunn der dräi bäikrut. Et ass also eng knapps Majoritéit vun engem Sëtz, mee et ass trotzdeem eng Majoritéit. Wat soll ee sech dann do erwaarden? Net vill, well mir et ganz kloer mat enger liberaler Majoritéit ze dinn hunn. A wann een nach déi 21 vun der csv, déi 4 vun der adr an déi zwee vun de Piraten dobäi zielt, da kann ee soen, datt de Wirtschaftsliberalismus an all senge Schattéierunge gutt an der Chamber vertrueden ass. Entsprécht dat dem Wëlle vun der wielender Bevëlkerung? Mir mengen net. Mir gleewe kaum, datt all d'LSAP-Wieler Wirtschaftsliberalismus wollten. Mam Etienne Schneider kruten se et trotzdeem. Mee meng mol net, Datt all CSV-Wieler dat wollten, si kruten deen awer, well d'Finanzlobby-Fraktioun an der csv den Toun ugëtt. Dat ass och de Fall bei der adr. Bei de Piraten ass et e bësse méi schwéier, fir ëmmer den Duerchbléck ze kréien. U sech si mer déi Eenzeg, wou et kloer ass, woufir mir stinn. Et ass net ëmmer einfach, sech trei ze bleiwen. Et gëtt och den einfache Wee vum Opportunismus. Dee wou ee versicht sech d'Wielerschaft an e puer kleng Clientellen opzedeelen. Dat ka souguer bei Wahlen zu engem zäitweilegen Erfolleg bäidroen. Trotzdeem ass Kohärenz a Konsistenz op Dauer, op laang Dauer, och an Zäite wou ee méi marginal ass, déi beschten Aart a Weis fir eng Kéier déi gréisser Unerkennung an den deementspriechende Poids an der Gesellschaft ze kréien. Mir héieren dat oft vu Leit déi eis net wielen. Si soen. Ech hunn Iech zwar net gewielt, mee ech muss Iech loossen, datt Der ëmmer Kloertext schwätzt an éierlech sidd. Ech sinn dovun iwwerzeegt, datt ganz viler vun Iech dat schonn héieren hunn. Et wäert en Dag kommen, wou d'Leit wäerte soen, Ech hunn Iech zwar ni gewielt, mee elo wäert ech et maachen, well Dir waart Iech ëmmer trei an ech gesinn elo, datt Der souguer Recht hat. Eng Saach däerf een net aus den Ae verléieren, Et kann een duerchaus wuessen, Stëmmen a Sëtzer bäikréien, mee wat wichteg ass, ass dat, wat een dorauser mécht. Dëser Regierung ass d'DP déi eenzeg Partei, déi et hikritt, datt se Maart mécht, wat si wëll. Si ass eng liberal Partei, si ass d'Partei vun der Bourgeoisie an hir Politik gesäit och esou aus. Si si staark, déi Blo. Kuckt, si verkafen der LSAP eng Mindestlounerhéijung, déi keng ass, an d'LSAP ass zefridden. Mat der sougenannter grénger Finanz verkafe se de Gréngen Ekologie, déi keng ass, an déi Gréng sinn zefridden. An dofir nach eng Kéier. zum Mindestloun, wat ass eng Lounerhéijung an an deem Fall eng Mindestlounerhéijung? Dat ass ganz einfach, d'Leit déi schaffen, si schafe Wäerter, si schafe, si schafe Benefisser. An eng Lounerhéijung, dat ass déi Part vum Benefiss déi zréckgeet bei de Leit déi duerch hir Aarbecht de Benefiss produzéiert hunn, an déi fléisst dann net an der Täsch vum Patron. Dat wat se elo als Mindestlounerhéijung verkafen huet näischt domadder ze dinn. Et ass einfach eng Steiererliichterung. Also rëm manner Recettë fir de Staat a weiderhin Profitter fir d'Patronat, amplaz datt d'Patronat de Salariéen déi Suen zréckgëtt wat hinnen zegutts kënnt. An dëser Regierung gewënnt d'DP op der ganzer Linn. An dat mierkt een och beim Logement, wou d'Logementsministesch, ob se wëll oder net, vun der DP blockéiert wäert ginn, well se net un d'Groussgrondbesëtzer däerf goen. Firwat? Mee well d'Groussgrondbesëtzer d'Clientèle vun der DP sinn. Souwisou, d'DP huet vill Clientèlen. Si nenne sech liberal, si hätte besser sech profitabel ze nennen. A wa mir soen, datt d'Liberaler fir dat grousst Geld schaffen, dann ass dat net erfonnt, dovunner hu mer net einfach esou gedreemt. An do kann ee souguer e rezent Beispill huelen aus dem Europaparlament, iwwert dee mer souwisou herno e bësse wäerten ze schwätze kommen. Ufanks dëser Woch war et jo an der franséischer Press. Am Europaparlament ginn et, wéi an och all aner national Parlamenter, Fraktiounen. Mir kennen jo eis Fraktioun, déi heescht GUE-NGL, déi esou vill heescht wéi Vereenegt Europäesch Lénk, Nordesch, Gréng, Lénk. Der DP-Fraktioun am Europaparlament heescht ALDE, Allianz vu Liberalen an Demokraten an Europa. An do koum eraus, datt déi liberal Fraktioun am Europaparlament awer schéint Geld vun de Multië kritt, Bayer, Monsanto, Uber, Google oder Microsoft. Dat geet esou, Déi liberal Fraktioun am Europaparlament organiséiert Kongresser oder Meetingen, wou se zum Beispill iwwer Innovatioun oder Kompetitivitéit diskutéieren. An do gi Vertrieder vun deene Multien agelueden, fir ze schwätzen. Si brauche jo Expertisen. Ech ka mer virstellen, datt wa Liberaler iwwert Ëmweltschutz diskutéiere wëllen, dann ass et jo ganz normal, da froe se d'Meenung vun engem Vertrieder vu Bayer Monsanto. A fir dierfen ze schwätzen, bezuelen déi Multien dann och nach en Droit d'entrée un der liberaler Fraktioun, soen déi 18 bis 20.000 Euro, laut Press. Dat ass och alles legal, wat schonn en Hon fir sech ass. An da versteet een och, no wat fir enger Päif si danzen. An dat sinn dann déi, déi elo bei den Europawalen, also d'DP, erklären, datt si elo d'Europa stäerke wëllen a fir d'Bierger wëllen do sinn, datt se net nëmme liberal sinn, mee sozial sinn. Jo, déi Liberal sinn fir d'Bierger do, awer wann ech gelift nach fir d'éischt mol 20 Ticketen dobäi bliederen. Ech mengen, mir kënnen stolz sinn, datt eis Fraktioun am Europaparlament kee Su vun de Multie kritt. Si lueden zwar och Leit an, si lueden Gewerkschafter an, si lueden Ëmweltschützer an, si luede Whistleblower an, déi géint Steierevasioun kämpfen, si hu souguer eis déi Lénk heiansdo agelueden. A kee muss en Cent ausginn, natierlech, dat kënne mir wierklech beleeën. A schonn nëmmen aus där Ursaach kënne mir stolz sinn, mat esou Leit am Europaparlament ze schaffen an ech hoffen, datt mer no den Europawahlen nach méi intensiv mat hinne schaffe wäerten, well mer och wëlles hunn, een oder eent op Bréissel oder Stroossbuerg ze schécken, wann d'Wieler dat esou wëllen, fir hannert de Magouillen vu Bayer-Monsanto, déi eis vergëften, oder aner Multien, déi Steierhannerzéiung bedreiwen, ze goen. Lénker mussen an der EU gestäerkt ginn, well mir loossen eis net kafen. Mir sti ganz der Bevëlkerung zur Verfügung, an dat gratis. An dat ass dat, wat eis vun anerer ënnerscheet. Mir kämpfe fir d'Liewe vun de Leit an net fir d'Profitter vun e puer. Ech soen Iech Merci.